Dama bia maa bɔhimi ni ah ni n video shɛli ŋɔ record ni record maa ni o bi understand ni is it wrong with some of our sisters in UK ka wrong gba o big big big problem some of our sisters Dagbamba paɣaba walahi ka di mali zuɣu biɛhigu kaman Sonnima association Pakura association Dagbamba yɛltɔɣa ka ti tɔɣisira ŋɔ. ɛhɛɛn Sonnima Pakura Association Dagbamba bɛn na ku zaŋ kaman niriba biɛla shɛli n-kana ti kpɛna UK tiŋgbani ni ŋɔ maa bɛ nyirisi kpilimmi bɛ zuŋuya kpilimmi ka shɛli oo bɛ zaŋla bɛ nyirisi n-zaŋ chaŋ ti ti sɔɔri gaafira ya hmm Asanzali ni n-wumdi li kaman ninvuɣ shɛba bɛn bi nya wumsibu yiŋa n po ti kaman a yi mali a sista ka o be silimiin tiŋa m mali a zo sima ka o be silimiin tiŋa wallahi yelimo biɛhigu yɛltɔɣa domi doo maa yaa o ba o sisters o laamba bɛ benimi haai bɛ zaaha bɛ benimi ka o yi bɛ yɛlani ka bɔha wapaɣa o bi chɛ a ʒili Ghana ka di wahala laa hali ɛɛh n ku liɣiri binshɛɣu kam n kpaai from Ghana laa hali na n ti kpɛna London bee silimiin tiŋa ka a ti lihiri ŋun bɔŋɔ maa lana a dimi na kamani a dimi n-nyɛ o wapaɣa dim a nyɛ bɛ ti di zuɣu paɣaba maa shɛba bikos of bɛ kamina n-ti kpɛna n-nyɛ zaŋgu paɣaba maa bɛ hali yuli shɛŋa bɛ ni beni n-nyɛ Kamuŋ paɣaba maa bɛ shɛba bɛ hali yuli shɛŋa bɛ ni beni UK tiŋgbani ni Germany tiŋgbani especially UK Dali din tahi yaa silimiin tiŋsi sambani na ŋɔ tingbani maa n su paɣa maa mini bihi maa zaa yi yaa n ti pahi doo maa ka maa yiŋ polo paɣa ti ni jɛmdi ti yidaanima shɛm bee ti banim ni wuhiti shɛm bee musulinsi ni wuhiti shɛm bɛ yi ti kana paani silimiin tiŋa lala jɛma ŋɔ maa lala zalisi ŋɔ maa dabila n dolimi na tiŋ maa zalisi. Di zuɣu doo maa ni yi tumdi tuma ka o tumdi tuma paɣa ŋɔ bɔrila social benefit social benefit maa nyɛla din sani din dee niŋ ka o pretend n yɛli ni o nyɛla single mother single mother maa n reverse yɛltɔɣa maa chaŋ nyaanga biɛfugibaa ka niriba understand. Ka mɔɣu suŋ maa pirigili biraa niŋdiya ni neesim yɛm bimbiɛri n-naam bo soli ka o yi dari maa din yɛn chɛ ka bɛ nya liɣiri yomyoma ka o yi dari ŋɔ maa ka o min o yɛli ni ka di maa bɛ lan kani. Ka doo maa chaŋ ti be luɣ shɛli polo, di saha bi wurim o, ka di wuhi ni o mini doo maa lan kani. Di saha o mini doo ŋɔ ni lan kani ŋɔ, ka ŋuni niŋ wula, ka o bo soli ka gomnanti yi pa tiri o liɣiri single mother domi o mini doo maa lan kani. Pumpɔŋɔ o nidirila support, ka a nya ka gomnanti maa ka o bɔri soli. n tiri o liɣiri ka tiri o bihi maa liɣiri lala liɣiri maa puuni ka a nya ba tiktok zuɣu soshal miidiya nima ka bɛ kpaai binnyirisi n zaŋ pa n yihiri fina n turi dabba di zuɣu ŋɔ ŋun do yiŋ ka bɛ lahi tumdi tuma ŋɔ a singili mada maa gomnanti ni tiri o liɣi sheli ŋɔ maa di gari o di yɛn tumdi tuma pumpɔŋɔ o bi lee yɔri duu yɔri. o bi yɛn nyɔri laati bill o ku yɛn ʒimi as a single mother maa zuɣu ka gɔmnanti yuri o mini bihi ŋɔ zaaha so kanbɔnsi maa ni zaŋla ahalli ŋɔ maa n kpɛhi bi ni bi maŋmaŋ ni n deeri li di saha din yɛn planting o Di ni musuli nim bee ti Dagbamba ti ya ya haramu n nyɛli ti a yi nyɛmi ka zaŋ ŋɔ niŋ ŋɔ maa ka ti turi ba laa halli maa di bi viɛla di bi tu ni di bɛ di puuni n bɛni laa halli pumpɔŋɔ di yi niŋ ka o mini o yidana yi gbaai laa halli maa bi pilaani li mi o ba ŋɔ pilaantin n nyɛli pumpɔŋɔ doo maa ni lan kari maa ka o sɔɣiri n kanna ni maa ni ka o mini o ka bi ti mali kuri taba anfaani, amaa gbara zuɣu di wuhimi ni bɛ lan kani o, ka doo ŋun yi pa ku be o biɛbu shee n-tum na n-nyari liɣiri, amaa ka paɣ ŋɔ ka ŋun kpalim ʒi a sayi o nyɛla single mother la, o ni nyɛ single mother maa ka bɛ yɔr o liɣiri ka yɔri paɣ ŋɔ bihi ŋɔ di nyɛla biɛhi ata bee biɛhi anahi ka bɛn zaa ha ʒiya bɛn bi lan tumdi tuma ka mɔɣisi ŋɔ maa. ka di nyɛla o yuunila o bihi yili shɛli ni o ni jɛri maa bee apartment baa n tooi nya ka so nyɛ three room apartment bee four room apartment ka o ku doya ni hall jɛbinli n kpalim niŋda o ni bɔri binshɛɣu kam n bɛ tiktok zuɣu n bɛ social media zuɣu jilima n kai ka o yidana maa yi pa sɔɣiri kanna ka o mini o ti mali kura yuŋ polo ka o sɔɣiri kanna Hal di yi ti niŋ ka so nya o, o yɛn yɛl o ni o zo n-nya o ka o kana nti puh o. Ɛɛn, biɛhigu puuni mi, ma sokam mali na ka daa zo ni ti o ka a ti puh a. Di zuɣu laa yɛm ka bɛ niŋda. Bɛ pirigili niŋya ka di ti ti ja. ka gbuni maa ti ziigi, a nyɛ o ka shɛba mi bi tooi niŋ nasara di zuɣu ka pumpɔŋɔ bɛ kpuɣi ti ma bihi bɛn nyɛ Dagbamba. A yidana maa dila wahala la hali nti zaa zaŋ kana silimiin tiŋ ŋɔ. A yidana maa musulinsi zuɣu ka o zaŋ na la hali ka a mini o ti beni, biɛhigu zuɣu ka a mini o ti beni. ka pumpɔŋɔ ka yini n-lihi pumpɔŋɔ o kana ti nya kambɔnsi zuɣu o kana ti nya tinzunima ka o mini ba beni zuɣu o ni kana ti nya tinzunima shɛba ka o mini ba beni maa pumpɔŋɔ o bi lan lihi ka doo maa ka di nyɛ shɛli a yɛn nyami ka ti mabihi ban nyɛ Dagbamba maa tima bihi ban nyɛ musulinim ŋɔ ka pumpɔŋɔ ka bɛ gba kana ti lihi lala halli ŋɔ maa n-yi pa piili n-lihi na kadama o yi dani maa lan pa shɛli ka shɛli o bikɔs o nyɛla tinzunnim maa ni niŋdi shɛm m-mali bɔri liɣiri o nyɛla tinzunnim maa bɛ lala hali ŋɔ maa ka bɛ gba chaŋ ti piigi li wallahi ai a nya laa ti du so paɣaba maa laa pa kura sonima association shɛli bin kpa UK ŋɔ maa bi kpalimi laa hali ka bi shɛba bɛni maa n ti yooi bi branch nima ka di bɛ Italy Germany eh France ka bɛ mali tam ka shɛba yoo o ni kuli zo n-chɛ ka chɛ dab shɛba maa zaa ha zaŋgo bihi maa mini eh kambɔŋ bihi maa mini silimiin bihi maa bɛ di mali bɛ nuhi n-kuhiri ba ginda bɛ pirigili bɛ pirigili zaŋgo bihi maa ni kambɔŋ bihi maa yɔkɔyɛnim maa bɛ noo bibihi mali ba gɔnda. a lihi zoya maa suurina ha nyɛ suro maa ni pun pili lubina shɛm boo ha bibihi bibihi n mali ba gondi ginda a yi dani maa yi shɛb niŋla amiliya tamali yi daa amiliya niŋbu dali ka tamali ka di damda ka di nyɛ guɣu guɣu guɣu guri guri guri ka shɛli Dobba maa jirimi daa yaɣiya. Zunzuŋɔ yi kana ti paai na UK ka lihi ni dabba maa ni bi pa binshɛɣu ni boli ni n nyɛ silimiin tiŋa buɣu na mi niŋ taa. Wallahi a nin kurilim na ni ka a yɛn baŋ di ka dima yes batali di niŋ important. Mali liɣiri maa sokam yɛn kpimi ka chɛ liɣiri. Liɣiri zuɣu liɣiri zuɣu social benefit zuɣu ka a lihi a yidana ni o pa shɛli. ka mɔɣisi ŋɔ ba ŋun ŋɔ o ni tooi piri n-liɣiri o zuɣu n-ku o ba n-ku o ma n-che o yila di zuɣu yidana mini o chɛbu ka lala n-daa nyɛ li ka mɔɣisi maa bɛ daa pili li mi ka di nyɛ soshal bɛnifit maa zuɣu ka bɛ ni daa pili li n-niŋdi lala binyɛhiri maa ka pumpɔŋɔ mi ka gbuni maa ti viiri laa hali ka pumpɔŋɔ ka ti mabihi yi ban nyɛ musulinima bini wumsi shɛba n-zaŋ tam musulinsi zuɣu ka kana n-ti pirinda kambɔnsi zuɣu kambɔnzɔnima zɔyuyoyuyanima zuɣu ka di nyɛla adaamiliya ayidana wari ŋɔ ni su nuu ŋɔ Ka bɛ be samban ni, ka a pirim o zuɣu ni o chɛ ma ni bɔh o niŋ ta, ni bɔh o niŋ zanzan ta. Jama ka binshɛɣu din ni tuɣilir o mini binshɛɣu ka shɛli zuɣu ni yɛn tuɣil o mini doo ŋɔ o ka daliri shɛli din chɛ ka o mini doo maa zabira. The question maa ku ya ni bɔh a doo maa niŋ ti o. ni o bi niŋ binshɛɣu din zaŋ ti o o daliri ni ku nyɛ shɛli m-bala maa dizuɣu di pala ti ni yɛri yɛtɔɣ shɛli maa ti bi mi li shɛli shɛli m-beni pumpɔŋɔ bɛ kuli niŋmi la hali n-ti ku toori bimbɔŋ biraanchisi maa nyama pumpɔŋɔ bɛ deei gbana zuɣu bɛ bihi maa zuɣu bɛ mali gbana bɛ fulaaya Italy bɛ shɛba Germany ka ninvuɣ shɛba bɛn chani ti mi tiri ka bɛ mini ba diri fiili maa ka shɛli o bɛ lala ganknima maa hɛɛn amaa ti ni mi yɛn yɛli shɛli o bɛ chiyaama bɛ chiyaama bɛ do kuɣiri di ku pumi bikɔs bɛ ni lihimi ka silimiintiŋa that is all. Bɛ yi kana yiŋa shɛba kuli bela yiŋa ŋɔ na ŋun yi kpɛri lana m-bala ka o ʒi yiŋa ɛhɛin n suhiri gaafara ŋun ti zo paɣa so ka o kuli ʒi yiŋa n-kuli kumda ka o zo sima o ka o be silimin tiŋa a zo sim maa a bi yuri yɛlimaŋli zo simli ni yi beni chana ka bi yɛri taba yɛlimaŋli to ka zo simli m-bala maa ɛhɛin to amaa. n-da nya a naa ni Dagbaŋ afanima ni jiŋa jiŋanima. Wallahi suhimiya Naawuni. Ni yɛn ni yi suhimiya Naawuni maa yaa, suhimiya Naawuni ka paɣi fina paɣi yoya paɣi eh a mi wula ka yɛn yusi lala word maa paɣi paɣi paɣi paɣi pa gɔra paɣi shɛba bɛn bi nya filima ɛhɛɛn bɛ ni zaŋ hali shɛli na. n di ninvuɣu silmiin tiŋa di saɣa ni ti bilichiinsi di tu ni ka dima Dagbaŋ ehe ka pumpɔŋɔ panili nima ki ʒiina ka bi diskaasiri pumpɔŋɔ ti Dagbaŋ maa bin zaŋ zaŋ kpɛri yɔɣu ti bilichira bilichina n daa ka lala ti mini di doo yili chabu musunsu wuhiri din to chɛ taba Baat ni yiri yɛtɔɣ shɛli maa daliri din tahili ka ti mabihi ti duzuɣu paɣiba ka bɛ chɛ naanzuɣu mabihi ti yɛn yɛl li di yɛtɔɣ UK, UK, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, wallahi, eeh, ka bɛ zaa ha. ka bi zaa ha ninvuɣu shɛba mi bɛni mi ti ni yɛli ni afa niŋ suhim aduwa ka n chaŋ bɔɣa ni n kabi bɔɣa n bahi paɣa yuya nim la zuɣu la lala nyɛla ka ti lan yɛn suhi aduwa n zaŋ li tiri paɣa shɛba bɛni mi walahi musulin bihi bi nyɛla wumsir maŋa Dagbaŋ bihi walahi walahi Naanzuɣu, ŋuna bɛ tira ya ni bɛ saɣim ba binshɛɣu kam. A yi ŋun mini o yidana ku bela maa, bɛ be Italy. Naawuni ni chɛ ka shɛba ka bɛ banima ni bɛ manima ka bɛ yina dundɔŋ maŋ ni, ɛɛn, ka bɛ nya wurisilim maŋli ka zaŋ muusulinsi zaŋ bahi bɛ tooni. Wallahi, bɛ bi saɣiri so ku tooi kpe bɛ daamiliya sunsuuni. Di zaɣ yino kam mi ni kadama doo yili di dii pala nyaɣisim oo, takahigu bahi bela di puuni, zilli mini nyina ni di bela noli ni n-zabira ka lan tɔɣisira but a yi kana ti lihi pumpɔŋ Dagbaŋ polo lihimi oo. Naawuni zuɣu doo maa ni ku liɣi shɛli la hali n-niŋ a ni la hali ka ti zaŋ na ti paana ka zuŋɔ ka a ti lihiri ka o pa shɛli maa lala liɣiri maa di di nyɛ yiŋa hali di di ku nyɛ o daŋ talahi ka o zaŋ n-zaŋ niŋ na amiliya n-kpuɣi o tuzobila bee o tuzɔpaɣa n-zaŋ kana silimiintiŋa. Lihi maa ka o chɛli ka zaŋ a ni nyini nyɛ o paɣa n-niŋ a amiliya n-niŋ a binshɛɣu kam shɛli zuɣu ni a yɛn she yɛltɔɣa la a ni duuri wa yi kpɛrila silimiin tinsi naagi sodom ka yi zaŋ yi maŋ na ti lɛbu pakura ka yi zaŋ yi maŋ na ti lɛbu bikos of silimiin tiŋ zuɣu Yi ti kpi zaŋ Silimiin tiŋ maa chaŋ. Yi ti kpi zaŋ Silimiin tiŋ maa chaŋ. Ehe, gɔrim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisi, amaa so n-dahi lala yɛtɔɣa ŋɔ a ni bɛ n-kpɛ, amaa a yi wum ti ti mabihi maa, ti mabihi saitɔri UK dabba, dabba, Musulin dabba, ehe, Hausa ni matan zango Allah kiyaye, matan Northerners. n pɔi naɣila zuɣu biɛrim maa yaɣa mi ka laa yɛtɔɣili ŋɔ maa tarahi nyɛri li mi ka di nyɛla o li tiri a tɛm wum laa yɛtɔɣili maa ti wum li mi ka di nyɛ kambɔn bihi ŋɔ sani zaŋɔ bihi ŋɔ naɣila adula bi platform nima n ti nyɛ laa yɛtɔɣa niŋ ŋɔ maa laa ilaha illallah naanzɔm ti nam bɔɣu. Naawuni n-nari paɣ kam ŋun yi dan di wahala n-zaŋ o zaŋ kara silimiin tiŋa ka o ti tim o yɛla ka gbaag o kpari, a bela Jaamani o, a bela Itali o, a bela UK o, a be Kanada o, a ni be luɣili kam Naawuni zuɣu do so daa yɛliya ni a nya yɛla shɛb n-be dunia puuni. Naa yɛl a shɛm ŋɔ maa, ni nir ŋun na mi niŋ aliheri zaɣ bilifu, wallahi mi ka a ti ʒini luɣ shɛli polo ka yɛl o zaɣ biɛtali, ka saɣim o yuli din di ya. Lala nir maa din di ba oo, din di ba, amaa ka zo ŋɔ ka biɛɣu ni. Bɛ mi lana kadama bɛ naala bɛ dunia m-bala maa. social benefit dima eh, lahi laɣiri maa n deeri maa ka wula bɛ zaŋ zaŋ vote a ase Ghana president ehe bɛ bɛ vote lala di mi ku yuri ka je ku dima din ti naagi Bahi Naawuni ŋun pa zuɣusaa ka do tiŋgbani ŋɔ maa, o ni gahim suma ka chɛ biɛri. Ɛɛn! Ka naɣila doo maa ni daa bɔrila saha shɛli maa ka zaɣ viɛli tali ka o daa niŋ ka zaŋ li n-zaŋ kana ɛɛn silimiintiŋ nyɛɣisa. A ni chaŋ ti, yi ni chaŋ ti nya tinzun niŋ shɛba ka bɛ mali ya gɔndi gindi maa. hɛɛn domi o chaŋ ti nyɛ tinzun nira tinzun shɛba ni bihi shɛba bɛn chaŋ ti nyɛ maa kamani ti nya bɛ lahi ninvuɣ shɛba bɛn kul chɛ taba n-chɛri dabba maa bibihibibihi m-mali ba gɔnda ni kul yɛla yɛtɔɣ shɛba bɔrɔnima majirigu ka shɛli zuɣu Suhushɛli suhushɛli ka mɔnsi maa bɛ mi ni daa be li shɛm din ka n kuli yɛli a ŋɔ maa ɛhɛɛ ti ku tooi kali ninvuɣ shɛba ban mini bɛ yidaannim ni na ku ʒiya alhamdulillahi ka ti suhiri aduwa ni niŋdi bɛ paɣ bɛ mini bɛ yidaannim maa ni ni bɛ daa miliya tali puuni Naawuni chɛ ka bɛ dɔɣi alibarika bihi paɣ shɛba ban wumdi bɛ yidaannima ka bɛ mini ba ʒiya hali na ni zuŋɔ biɛri ŋɔ nyaɣisim ŋɔ ka bɛ mini ba be di puuni maa Naawuni n niŋ alibarika niŋ bɛ bi'shɛba ni bɛ yɛn dɔɣi amaa ninvuɣu shɛba ban tɛhi ni silimin tiŋ zuɣu ka kpɛna bɛ lahi nya doo maa ka o kpiɛɣu.